ngakĩmũnyita ũgeni mũthikĩrĩria oro rĩngĩ twagĩcokereria kuma rĩrĩgana ngwĩhoka wĩ thayũ na niĩ ngĩrĩ thayũ nyene no akĩmenyereire Ah, ngagĩtwo gagĩtĩka ndĩkĩmwĩra ngari takĩrĩ namba nĩ ya mũici mwangi wa mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda ndĩkĩmwĩra hĩndĩ ciothe menya mũhĩrĩga waku nĩgetha ũmenye kĩhumo gĩaku kũrĩa umĩte ah, mbarĩ yanyu na gĩthaku kĩanyu Ũmũthĩ ndĩna kĩũria ndĩrakĩũrĩtio haha nĩ andũ aigana ũna makĩenda kũmenya kana kwĩgũra kwa mũirĩtu kana kũhoya kĩrathimo nĩ ũndũ ũmwe kana no ũkorwo kwĩ ũndũ ũmwe na kũhata meruru. Kĩũria kĩu nĩ kĩega na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩtuĩka kana mũtumia agĩtuĩka ndakĩhikĩte na ndagakĩhika nĩ agĩthiĩ gũkĩgũra, tũtiugaga kwĩgũra tondũ tugaga nĩ kũhoya kĩrathimo. Eh, hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ kũhoya kĩrathimo nĩ agĩtwaraga o indo icio nini cigakĩrũgamĩrĩra maũndũ macio ma indo iria cingĩatwarirwo nĩ mwanake ũrĩa hihi ũngĩakĩmũgũrire na indo icio cigagĩtarwo nĩ ciakinya na nĩ ciagacĩra na nĩ ahota kwĩhingũrĩra maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo mamuohete thĩinĩ wa ũndũire witũ na akahota gũkorwo ona akĩhingũrĩra ciana ciake eh, cia tũhĩ kana cia tũirĩ to kwĩ hĩndĩ magakinyirwo nĩ gũkĩhika na nĩgetha nao magakĩhika mategũkĩagara nyina nĩ amu ndĩkĩmwĩra kahiga gakũrũ gatikĩagaragwo nĩ maĩ na ndũngĩkĩagarara mũciari waku atĩ we ũgĩthiĩ ũkĩhikania ũgĩtue mũtumia waku kana mũthuri waku mũgima gwĩkĩra aciari aku mbũri ya mĩruru nayo eh, ĩyo ĩkoragwo ĩkĩhatwo nĩ ithe wa mũirĩtu kana ĩkoragwo ĩgĩtabanio nĩ ithe wa mũirĩtu, nĩgetha tondũ mũirĩtu nĩ agĩciarĩire kwao kana nĩ aciarĩire gwake mũciĩ, nĩgetha ĩgagĩtheria agagĩtheria gwake mũciĩ, na nĩgetha ndeto ĩyo ĩgagĩkorwo nĩ yakĩgacĩra. Koguo kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu aregũra, mbũri ĩyo no ĩrutwo hĩndĩ ĩyo, kana no ithe no akĩmũrutĩre mbere, na ithe atangĩkorwo akĩrĩ ho, no agĩethe andũ arĩa megũkĩrũgamĩrĩra gũtikĩagaga, na nĩgetha ĩkĩhate mĩruru na nĩgetha mũciĩ ũcio ũgĩtherio na thahu ũcio. ũkĩeherio. Ũkĩhoka mũndũ wothe ũngĩkorwo ena kĩũria kĩngĩ ndũgacae, thiĩ na mbere na kũũria kĩũria, no ũnjethe kũrĩa ng'enda-inĩ cia nenda-inĩ cia kũrĩa Facebook, Mwangi wa Mũirũrĩ at Facebook, na nenda-inĩ cia YouTube, Mwangi wa Mũirũrĩ Mũcera, kũu nĩ YouTube. Na ndũgakĩriganĩrwo nĩ gũshare, ndũkariganĩrwo nĩ subscribe nĩgetha tũtambie kĩrĩra gĩkĩ gitũ kĩega kĩa maithe maitũ, na nĩgetha tũcoke ũrĩa kwarĩ harĩa mbere na tũcoke rũĩ mũkaro na nĩgetha eh, tũthiĩ tũkĩmenyaga we ũteyũĩ wĩmenye menya mũhĩrĩga waku na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkĩcokia rũĩ mũkaro ngĩtwa ngĩtĩka oro rĩngĩ mwangi wa mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda